एहिसँ पहिल भागमे देखने रही कि सरदार करोनाके कहलासँ मायावी चितकबरा करोना अपन मायावी रूपसँ बेचनके आर पवित्रके गिरहत लगसँ दूर कऽ देलक आर सरदार करोना अपन भेष बदलि कऽ गिरहतके अपहरण कऽ लेलक आब देखू आगाँ की भऽ गेलै एकरा किए बाप बाप चिचियाइए ई खाय पीबऽ कालमे तऽ असगरे असगरे आ जखन बेगरता पड़ै छै तऽ हमरा बजबैए आरो तोरी के तेहन मनुख के बचवला जाइ छी से जान बचि गेल सएह एक लाख रो पवित्रा तू की करे ले आयल है तो आ नेगड़ा के किया चले छे चप्पल टूट गेलो की तोरा तो हम कहने रहियो गिरहत लंग रहले ना हौ बेचन एखन तू बाप बाप चिचियाइ छला है मदद के लेल आ एखन सेखी बघारे छ हम तो ओनाहियो ने एबतिया पर मालिक तते जिद के लेल कि जाकर देखी बेचना दिक्कत में छे ओकरा बचबऽ के लेल ओ कोनो मुसीबत में छो ओनाहियो हम घोड़न के छता पर ने ढेपा नहीं मारे छी रो पवित्रा हम मदद मांगबो आ तोरा से हमर एतेक दिन खराब भ गेला छोरा छोरा तू है जीतला पवित्र पवित्र हो पवित्र हो बेचन तू तकै छै महर तहन फेर ई के बजे ये आब तू दोसरो तरफ से बजनाइ शुरू कर देलक की तू बेसी टिटिया नहीं देखी ककरा पकड़ के रखने छियो तोरा ल अरे तोरी के इ त कोरोना छै हेल्प हेल्प कोरोना नहीं श्रीमान मायावी चितकबरा कोरोना कहा चितकबरा कोरोना एकरा कोना बांधि देलक हो एकरा छुलहक की तू एकरा हम नहि पकड़लिए यह मायावी करोना तो गिरहत लग बजबे लगे छे हमर बेटा के रूप लक हो बेचन एकरा खत्म कर जान से मार दे छी एकरा तो हमरा की जान से मारबा अपन गिरहत के जान बचावा जई काजे हम आयल छलो हैं से भ गेल की भेलन गिरहत के हमर टारगेट पूरा भ गेलो आर हमर सरदार तोहर गिरहत के लकक चल गेलो अपहरण क लेलको अपहरण चितकबरा तू सही सही बात गिरहत कतऽ छथिन से तोता कतऽ छ तोहर गिरहत हमर काज भ गेल कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन आरो तोरी के हो बेचन ई मायावी चितकबरा करो ना त मालिक के बिना पता बतेने चलि गेल हो आब की करब पता नहि गिरहत कोना हेता आ कतऽ हेता सरदार नमस्कार बारंबार चितकबरा उतारलक अपन तिलक भार अरे चितकबरा तो की उतारबे तिलक भार तो असगरे ले हैं आ ओ दोनों कत छो सरदार फिर से नमस्कार बारंबार ई काज रहल हमरा पर उधार रे सुगर मुहा

रे मंत्री की हाल छो शिकार के मार देलही कि जिंदा छो सरदार ओ शिकार तो शिकारी निकलल अपन सभा के सब योद्धा के बेहोश कर देलक तो तो ओत की मुंह तो के छले हैं ओहि दिन तो बट बात बगाड़े छले जे नोच नोच के खा जेबे आब की भेलो सरदार ओ तऽ हमरो पर फुस फुस मारे छल हम तऽ अपन नवका पैर के मदद से परा गेलहुं यौ बेचान पपीतर अहाँ दुनू के मुंह किया लटकल अछि आ अपने कतऽ छथि हम कते कालसँ मिठगर चाय लेने ठाढ़ छी कतेक मधुमक्खी ताकमे अछि कि खाली कप भेटत तऽ चाटब मलकाइन मालिक के तऽ कोरोना पकड़ के लऽ के चलि गेलै गे माय गे माय कोरोना पकड़ के लऽ गेलै हमरा घर वाला के भरि गाम में ओकरा हमरे घर भेटलै यही मलकाय ओ बिखिन बिखिन गायरो त ही देने रहिए ओ हरियरका कोरोना के मोने ने अहाँ के पवित्र अहाँ के कनिको लाज नहीं लगैया भरि दिन खेनाइये पर ध्यान रहैया न काम के न काज के ढाई में न अनाज के अहाँ सब छोड़ू हम अपने बेलन उठाबै छी इतिहास गवाए नारी के पति पर जहिया जहिया आँच एलैया नारी अपन सुहाग बचबै लेल आगा एलैया गिरहतनी अहाँ एतेक नहि तमसाउ की ने तमसाउ हमर घर वाला के जान आफत में पड़ल अछि हम ने तमसेबै तऽ हमर पड़ोसन तमसेतै मलकाइन अहाँ चिंता क्यों नहीं करू अहाँ साँझ में खाना नीक नीक बनाउ हँ ओहिमे दूटा तरुआ सेहो राखब हम साँझ तक मालिकके लऽ कऽ घर पहुँचै छी हाँ हाँ किया नहि अहाँ सब लेल तऽ हम खमहरुआ आर तिलकोर दुनू तरने रहब ई बात बजै छथि गाय बकरी बचेले नहि गेलन बड़का मालिक के बचबऽ एलथि है गिरहतनी पहिने अहाँ मन के स्थिर करू आ हमरा पर विश्वास राखू हम सब ग्रामी मिल के जायब आ गिरहत के आइ लऽ के एबे करब रे पवित्रा एहिठाम सबहक जान पर पड़ल छै आ तू चाय चाटि रहल छै जल्दी से जो आर कोरोना कवच लऽ कऽ आ। हो बेचन पहिले पाई तऽ दहक कोरोना कवच के लेल रे पवित्रा आ भोरे भोरे भांग खा लेले हैं की पहिने तू गोबर में लड़े ले आ एखन घर से कोरोना के बच्चा आने के लेल पाई मांगे छे की लगैए ई बेचन आ पवित्र मिलकर गिरहत के बचा पेता कि नहीं ई बुझबाक लेल अंतिम एपिसोड देखने नहीं बिसरब बहुत जल्दी लऽ के आबि रहल छी आर एकटा निवेदन अहाँ सबसँ अहाँ सब तऽ पूरा कार्टून देखै छियै पर अपन जानकार सबके नहि देखबै छियै तऽ अकेले अकेले देखबै अपने तऽ देखबे करू आर अहाँ सबसँ आग्रह है कि जतेक जानकार छथि सब संगे शेयर करियौ प्रणाम जय मिथिला जय मैथिल